bonkers a mor excited a oh my god helo pawb a bob dim a jyst yn bonkers a gweld pawb i gyd a eisiau Johnny Meow eisiau gwneud hynna neu hynna. Diolch pawb sydd rili fwynhau'r sesiwn yna, sydd rili fwynhau... Dechreuodd y syniad yy falle 20 mis yn ôl? Bach mwy probably. Ie, yym, jyst cyn i lockdown digwydd, yym, o'dd y syniad o'dd i trio ca'l grŵp o bobl ifanc yym gyda'i gilydd i neud project rili rili rili uchelgeisiol gyda darn o yym testun o'dd yn rili diddorol, yym, so nes i awgrymu beth am Faust? um, cyfieithiad Ti Gwyn Jones i wneud rhywbeth oedd yn really um, immersive am y cynulleidfa, am yr ensemble o'n i'n gweithio gyda, um, ac i trio rhoi brofiad newid i pawb oedd yn, uh, yn eu cynnwys yn y broses, so nid just, uh, nid just uh, i'r cynulleidfa, ond i ni, i gwthio ein hunan fel tîm creadigol, i ni gwthio'r ensemble o'r pobl ifanc, A hefyd i ni gwthio um, ein broses o gweithio a sut ni'n gallu trio pethau newydd. Um, a wedyn digwyddodd lockdown. A wnaeth popeth newid. Do. Stori Faust amdan uh, pwysau mae pobl yn rhoi ar pobl, a'r pwysau dyn ni'n rhoi ar ein gilydd. Um, I just... Um, mae yna fel syniad o beth ydy kind of, byw, byw bywyd i'r llawn. A hwnna di'r... Um, yeah, mae ma Mae'r stori am dan um, trio bod yn person ti ddim a wedyn y consequences o just dim... Wel, y consequences o anghofio amdan pobl arall pan ti'n trio kind of, creu rhywbeth uh, fake. dwi'n meddwl oedd o jyst sy'n ma pawb dy fod yn lockdown a ti er lot o bobl ben ei hunan am hir ac ella lot o bobl anghofio sut i ti fo adnabod efo rwy'n e, sut i siarad efo pobl iawn. A lot of anxieties to go out again, mynd i pub a falle am ffawst is about that. Ac hefyd sut mae troi dy gefn ar pawb gallu effeithio well like the repercussions of that a pobl ddim sylwi that's your fault mate Dibynus, a nes i'n meddwl, pan, pan si dechrau yn eich stori ar yr um, Frosin Greta, o'n i gweld dy matin o yrfa, beth o'n edrych eich fel, a'r costiwms yn wisgo, beth oedd oedd ac yn nhw'n siarad, oedd a,

Fel llawer o classical text, yn ni'n gweld e'n Hamlet gyda Ophelia, yn ni'n gweld e gyda um, King John a Constance, yw y syniad fod mae'r merch yn y stori yn really pivotal i beth sy'n digwydd i'r uh, lead character, ond ni byth really yn gweld beth sy'n digwydd i nhw. honestly, it felt, it felt quite

Ond dyma, dyma'r bit lle mae ar ben ei hunan a mae lit- mae'n sort of siarad ei hunan mewn i lladd ei hunan a wedyn mae'r manylion yr yy lleisiau o'r cathedral mae'n meddwl taw nhw sy'n safio fe achos mae jyst ar fin crogi ei hunan a wedyn mae...

The structure of a sentence. Ie, yeah, oedd o'n, oedd o'n, ie, yeah, oedd o'n daunting i wneud, ie. Yeah. Um, dysgu leins oedd mor anodd iddi fi, oherwydd dwi ddim yn siarad Cymraeg lot anyways. um, ond o'n i'n gorfod fel o'n i'n gorfod edrych ar bob un gair a dysgu be oedd y gair yn meddwl a wedyn trio cofio fo trwy fel

Dechrau eto neu jyst gweithio? Fedra i jyst cario mlaen? Ie, oce. I'r hen end Grefydd, bob dydd, adolygu gwaith, adolygu gwaith. Lle ddau di wal y neboedd gwiw, rhyw dolyn llwyd drwy wydryn lliw. Gwae, y mae'r wyn y carchar cae. Hwn dwi'n mynd, dwi'n cymryd, ond am mynd. Oedd e'n really help i fe swnio fel meddyliau Faust. It really helped it sound like they were his thoughts or echoes of his thoughts or past memories or something. But really effective, really, really effective. Bydd fwyn. A wnaethon ni ryw ddrwg i ti? A allaf aros y trueni hwn? Yn oer, yn llwyr o dan dy law, mewn.

Wel yn y stori ni ma' 'na dau Ffawst ac yn y dechra o bob sioe 'dan ni fflipio coin ac yy 'dan ni'm yn gwbo pwy sy'n chwara fo bob sioe yym it's all by chance. Ffaust. O Lorcan Leuad, a welai di, a mor olaf waith. y llafur i. Dy du, a welais i mor dlos, uwch ben fy nes ganol hanner nos. O blith papura a chyfrau wy, gyfeillus bryd wrth William Fryd. Ych na chawn nid i gopa'r bryn, o nghangol dy oleuni gwyn. Crwydro gyda sbrydion lu, drwy ogofeydd y criciafryd.

I fod yn ma' nw'n meddwl fatha fi ddim yn disgwyl chi stopio chdi. Dydi o ddim. Jyst yeah. gotta do it and if you can't do it you did it you tried it but... Un o'r pethau cyntaf ddath yn amlwg oedd bod sefyllfa Amy uh, o ran ei chlyw, bod ni angen gallu gwneud rhyw camau cadarnhaol i wneud yn siŵr bod hi'n cael yr un profiad a yr perfformwyr eraill i gyd.

yn dal yn introducio def, uh, fatha deaf awareness dal yn iawn o'n hwnna i dithio nhw yn le dwi'n gwybod ti'n fydda but you can do it because otherwise you don't know if you try it kind of thing. A wel hefyd mae'n teimlo fel nid just dau cyfarwyddwr sydd mae mae mae pawb wedi cael mewnbwn i'r holl broses ynghyd â'r ensemble ei hunan oherwydd dechreuon ni'r broses gyda nhw ar Zoom. So, nid ni sydd wedi dod lan gyda'r cysyniad yma sy'n dod mewn i'r gofod a wedyn mae pawb yn jyst symud lle ni eisiau nhw symud. Yr ensemble sydd wedi adeiladu ac ac ail siapio'r holl narrative really, wedi paraffreisio eitha lot o'r testun, newid fe mewn i lleisiau hunan, Yym, mae Nico Dafydd yn fel cyfarwyddwr arall o ochr yr lens, mae ganddyn ni Sam Jones sy'n creu y llais yn mynd nôl i'r syniad o'r ieithoedd yma, yn creu y ieithoedd 'dan ni'n gweld yn dod trwy'r holl beth, so mae'n teimlo fel mae'n... Ie. ...rili cohesive ffordd o wneud e. Mae hwnna yn rili exciting, 'c'os mae o yn teimlo, ma' ma'r holl syniadau o o lleoliadau'r golygfeydd, i prif tensiynau'r cymeriadau, i'r ffordd mae cymeriad yn ymateb i ryw ddigwyddiad penodol, wedi dod gan yr ensemble yma 'da ni'n cydweithio hefo. A wedyn, o'r syniadau bach 'ma, mae gynnon ni tîm creadigol rili, rili, rili profiadol yn kind of

Ma'n... Odd 'na take fatha go iawn ar... Odd o'n gyfoes doedd fatha heddiw. Wel yym dwi bob tro'n teimlo bod dwi'n dwi'n neud y y gwaith gorau pan dwi hefo rhywbeth dwi eisio imprwfio. Yy mae'n gwell os mae'n peth rhywun arall a dwi'n gallu gweld ocê ma' nhw wedi gael y syniad yma ond dwi'm yn meddwl bod nhw'n neud y pwynt mor glir. I feel like we've taken the spirit of a story or of multiple stories and we've taken them out of their time, which, I mean, in our adaptation, we've got text from the, the, the original Welsh translation, and we've got very, very modern, like things that were written the week before, sort of thing. Ond, um, dyn ni'n gallu dweud, wel, di'r darn yma ddim actually yn bwysig i bed dyn ni'n trio dweud. Um, yeah. uh, dwi'n dwi really hoffi gweithio hefo pethau hen a wneud nhw teimlo bod of nhw bob tro yn peth modern. Um,